Mae'r rhodfa goed yma, sydd tua milltir tu allan i dref Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion, yn arwain at adfeilion plas enwog Ffynnon Bedr. Yn ôl yn y flwyddyn 1755, roedd y palas yma yn gartref i gymeriad hynod a lliwgar iawn o'r enw Syr Herbert Lloyd. Nes am fyd yn ôl i'r cyfnod, i glywed un hanesyn sy'n dangos yn glir sut fath o gymeriad oedd Syr Herbert Lloyd.

mae bywyd yn braf. Ydy wir, plas crand a'r holl dir mae gyd yn berchen i fi. Y cyfan heb law am un, Cai Herbert? Beth yn feddwl fy nlew? O, a 'na Cai 'na lawr fan 'na. Siôn Philip sydd yn ferch Anna Cai, a Bwthyn hefyd. Siôn Philip! Siôn Philip! Fydd e ddim yn berchen dim i'r Cai na Bwthyn pam gai i fy ffordd. Sean Fille, a siwt mae pethau gyda chi e? Mae'r un yn yma. O, da iawn, sir. I ddweud y gwir, arbennig! Bwthyn cyffyrddus ar bwys y Teifi, gwraig hyfryd, cae bach i ffarmo, sdim angen dim arall arnon ni, osse Mariw? Ti'n iawn Siôn, ni'n hapus dros ben, mae pobl mewn sefyllfa llawer gwell na ni, gwneud y gorau sy raid yndyfe syr? Ond Siôn, fyddet ti llawer mwy hapus os fydde digon arian gyda ti. Sai'n deall chi syr. Rwy am eich werthu'r cae a'r bwthyn i fi, Siôn. Gwerthu? Ond mae teulu Siôn wedi byw fyn hyn erioed. Mae'n ddrwg iawn gen i, syr, ond does dim diddordeb gyda fi i werthu rhywbeth sydd wedi bod yn y teulu ers amser mor hir. Dim diddordeb! Dim diddordeb! Cawn ni weld am hynny, Siôn Philip, cawn ni weld. Ti ddim wedi clywed dywedd o'n, Siôn Philip. Paid â phoeni, Mari, bydd popeth yn iawn. Gei di weld. Iawn, Siân. Mae 'da fi gynllun. Beth yw e, syr? Paid ti poeni, fi fydd berch yn y cae a'r tipyn bwthyn ac yn i'r crêt i fi. Ceffyl! Gloi! Roedd Syr Herbert Lloyd yn benderfynol o gael ei afael ar gau â bwthyn Siôn Philip. Ei gynllun ofnadwy oedd cyhuddo Siôn Philip o ddwyn ei hwrdd du. Yn gyntaf, lledodd Herbert Lloyd stori o amgylch Llambed bod ei hwrdd du wedi diflannu. Bu chwilio mawr yn y caeau a'r cloddiau am yr hwrdd du yma ond nid oedd sôn amdano. Yn hwyr un noson, pan oedd hi'n tywyllu, danfonodd Herbert Lloyd dau o'i weision i fwthyn Siôn Philip er mwyn rhoi'r hwrdd du i lawr y siminau fawr ac i mewn i'r tŷ.

O! Be sy'n mynd mlan fan hyn? Yr hwrddi! Chi sydd wedi ei ddwyn e! Mae hyn yn ddifrifol iawn! Ydy wir, mae dwyn anifeiliaid yn drosedd ofnadwy! Arestiwch e, Cwnstabl! Rwy'n arestio ti, Siôn Philip, am ddwyn hwrddi! Na, Cwnstabl, cynllun yw hwn. Wnes i ddim byd o'i le, rhaid i chi gredu fi! Mae o'n ddieuog! Digon o'r dwlu yma! Arestiwch e! Mae'n rhy hwyr i ymddiheurio nawr! Dere gyda ni, Sian Philip. Wedi ei chwipio, gorfodwyd Siôn Philip druan i gerdded y holl ffordd i Aberteifi, sydd taith o rhyw 30 milltir mewn tywydd oer a rhewllyd iawn. Taflwyd Siôn, a oedd yn ddieog, i garchar tywyll yn Aberteifi, i aros am yr achos llys. Nid oedd Siôn Driam wedi gwneud dim o'i le, heblaw perchyn Cai a Bwthyn a oedd yn agos i blas crand Sir Herbert Lloyd, sef plas Ffynnon Bedr. John Philip, I sentence you to death, death, death by hanging. Beth ddigwyddodd i gais Siôn Philip? Wel do, fe gafodd Sir Herbert Lloyd creulon ei grafangai ar y cae am ychydig flynyddoedd beth bynnag. Diwedd trist iawn sydd i'r stori yma, yn ystod mis Ebrill 1763 cafodd Siôn Philip a oedd yn 47 oed ei grogi yma ym Manc y Waren sydd ger Aberteifi. Ar Awst yr ugeinfed, 1769, bu farw'r dyn creulon, llygredig a gwaradwyddus yma o'r enw Syr Herbert Lloyd.